Koro wadonjo sindo, wadonjo seldu. Ineno ka walemo jotelo ma serious kata gari ma gichungo koni ni mano mano gima serious. Koro wan ka sindo wa kawuono wan seldu wan gi odongo swag, odongo madharau, odongo kona kona, odongo, odongo ting'e gi malo, odongo chwade kama makelo ni chenro ni pile ka pile iluonga ni MC Omari Nash. Umari dhako ngude nigi chake kore kubni ariyo to pod ichwako sitirungi. Umari chien ojembo ne mbele, chien mineno, mbele miyuko. Koro kawuono wan kaendi gi Bongeza. Bongeza oten gi wetene, oten gi fans ge, oten eh. meja. Akuni ni lich maratari, lich kaka lich. Apart.
Eh. Agombo kaneno Saidi. Mm. e kit ngimana eh. agombo ka ni mondo ane ng'ama chal kamae eh.
mani iluongo ni bongisa mani iluongo ni bongisa ma bongisa hmm. bongisa bongisa to ni ka thuolo agombo ka ni mondo asegombo yudo ng'ani sindoka zaidi to an bende e kit ngimana hmm. Ok ang'e ga no ng'ama chal nade. Owach na achiel ariyo adek Eh. kaka en. Koro ing'eyo niya, wadwa niya, ikwong ikon- ikwong imos jopiny dhongisa, Eh, ikwong imos jopiny. ayie mar moso jopiny. Eh, koro adwa ni ikwong ikaw thuoloni endi nikech eh, jok ma koro neni sani gi endi. ineno adwa ni kaw thuolo ni endi kuong imos jopiny ing'eni giwinjo winja ni bongis owuondo dongo onge gimoro ni bongis owuondo dongo eh. bongis ang'ama faen serious eh. apati ng'ama ng'ata eh, aneno ka rose wacho kaisa ni yo bae aneno ka rose nyiero kacha maratari mokwongo masadiki eh mokwongo adwa ni kon joge ni in iluonge ne ng'awa nyingi ma nyingi koro we bongis nyinga iluongo ni eriko dhiembo achola uh -huh. To koro Eric Odhiambo ja Eric Odhiambo ja ja kanye yawo. Gero kinya wacho wacho kamar ki joge. Bwana Eric Odhiambo en ja uyo ma bwana jara gengni. Ingama duwura. Eh eh iwuoyo kingiyo kamera. Alo ni wuoyo kingiyo kamera. Eh mane kaka wadwa da dach e piny ka. Eh meanwhile kopo ni winjo gini to in sindo ka luora mare wadwa ni donje mondo koro iwe neno gini online. wan wan koro idonji mondo inene offline donge eh koro wan ka endi gi bongeza bongeza oh, kikonwa matin ni ere kaka nidonjo e gine e piano ma kodi bedo jawaya mondo mi nadonje piano Mhm. iwinje maber eh nan gi interest mar ng'eyo gino nikech na- na- na- naneno ga an mane kiro awuon. kisungu Iwinjo, nene ah. an gi interest mane kiro kisungu Eh, kose winja ngono Ne jani nagombo ng'eyo joma go piano iwinjo. Eh, Edwin wacho ni eh.
Edwin wacho ni mojna mojna ng'ombe yawa ng'ombe. Sawa ng'ombe ng'a. Aya sawa wadhi mbele. Ngori neno gima ne timre. Eh. Ne nagombo ni an bende abede kaka ng'ama diyo cha. Eh. En godo nikech aol gi nago Lisa simu nyume. Ni- ni- oh, ni- Lisa ni- simu mar ndiga monyume gine ne. Koro ne an gi interest. Monyume bao mo. Ne koro mogi man kanyono endo war kaende gi bongezo ka- owacho ni eh. en no- nodonjo e gopiano nikech nool gi- gi yuko lisasi mo- moket ang'o Nadwa ni mondo atim matek mondo adhi maber. Eh.
Okay, uh, mana kaka iwinjo ne nyakwaro mogi aneno ka pedeshe Felix odonjo kacha pedeshe wacho ni Omari yom wach wach ben chike cha nyoro nutieko nang'o Ah, wan kawuono ok wawach wach ben chike wan kawuono wan gi bongeza eh, koro pedeshe wan kawuono wawacho mana udongo swag gi kumo goche ma kawuono Kevin osedonjo kacha wacho ni bongeza iye somo inya somo gima wacho Kevin wacho ni Kevin wacho ni yani eh.
oseme

Ah, ah, Kevin. Bwana na nindo koruka chiu na tiyo nyo. Oh, ni nindo. Ah. Tafadhali.
Kila ng'ato wuwe toka ka. Eh, owacho ni ya.
Sa duok gi mupenda. Sawa, sawa. Yasa chel mia.
Mia uru thuolo mara. Eh, bas.
Bas, wami uru bongeza thuolo tafadhali. Wami uru bongeza thuolo.

Koro ing'iyo gik moko monego bed ni penjo ng'ato. Yeah. Koro kipenjo. Koro we mondo awuo. Mm.
Bungi dan kodi ka. Ah. Eh. In sawa donge. Koro in sawa. Kosa a a, a jazz ni go matin, a jazz ni go bed buti kama matin. Kanyo sawa. Kanyo sawa kodi. Donjo kabisa. Ang ne wawuo. Ai. Koro wuoyo kata mana sa. Koro bongesa.
Eh. Adwa ni ikaw thuolo ni matin. Ikonu ang'e ni ise ise ise ise budhe e gini matin donge tiji mitiyo ni. Eh, Jothumbe mage misetiyo godo ma uh, misetiyo godo e tijeni? An kaka an awuon. Mm. Ada wacho ni wach moro. Mm. E kit ngimana mondo mi adonj e thum, mm. nachako gi nyako moro ni Lady V. Lady V. Lady V mm. en nyar nyanyakat, mm. en nyakat. Mm. Eh. Mm. To ok nang'eyo mm -hmm. gima nyalo bedo mbele, yeah. iwinjo. Yeah. Nago bulu mar pien dhiang'. Mm. Eh, mano history mara e thum. Koro winyi history mar bongeso meja. Mhm. Eh. Koro ne chako gi Lady V, koro ne go gol moywane. Eh. Mm. Mm. Na chako kamano. Mm. Koro mane gima ne kelo gima na wacho ne an. Mhm. Chunya gombo gima ng'acha timo. Ma tiyo matek. Ma, mar mondo mi ang'e kaka anyalo go wa, Waya. waya Mm. eh, emomiyo sani Mm. koro anyalo go wa Waya. the next iwinje maler Awinji babu. Eh.
In ema chung'ne ka. nitie ng'ato ni barak ndogo Barak ndogo. utere ama yuga Uganda. uganda dong'iyo ja Mm. ba sawa koro mondo wachni adier Mm. koro kanotera ama Mm. watiyo watiyo watiyo tiyo teke teke mm, utiyo teke teke eh mm.
teke teke mm. wachako duogo usenge mm. wach maler mm. achaka duogo kanyo kore marumo gi ng'ato nodhiambo bamba mbao iwinje maler eh mhm. kidwa ng'eyo maler awinje eh mm -hmm.
karumo kore en mhm. bende atiyo kode atiyo kode atiyo kode Mondo yudo ka sachako diyo gik moko ma mais no mm. mopogre gi masani ma koro ber nigi. Eh. Eh, iwinjo MC Omari na wuod wuora. Eh, koro ing'eni eh, ma history dong dong mano koro kudo kaka chako somo ah. in ma winji ma eh bwana ng'ama long'o bwana koro nyaka wawinje rawinji okay eh aromo adhi usenge mm. koro kadhi usenge mm-hmm. ochuno ne nitie muhanda kuma iwaye ginene rimba cha mm. eh mm. gi yedhe ka mondo kiny yud gima kiny cham kiny mm. winjo ne mm, mm. sawa mm -hmm. koro ineno kata owadwa ne mm. diare ma en Fred yes eh Wasomo kode. Usomo gi Fred?
Eh. Mm. Ma ma ma Fred. Mm. Yeah.
Sawa. Man, man, mano Fred lakini ne podi ne kore en ma dhi ong'e gima oh, oh, dong mane gima ne idwaro ngima na kako Fred okego hai Fred ile bidi somo jo pe eh ero kama na nilwa ne Fred afone nwasomo gi bongisa wudu yoma nyama sore kamano eh eh bas Eh, mano e gima nadwa ni mondo adhi aliye iye ka. Ane- Koro wuod wuora, Eh, wan koro gini en gima serious. eh, Wan ok ane- ane- wadewe. aneno ka nyero sate wacho ni kwani bang'i owang' Ni Bang'i wang'. bongi bo oh bongi. Oh, bong. Eh bongi wang. Ah, bongi kore kochiewo bongi ok owang' Ma mzito.
bongi kore kochiewo Bongi mzito.
Mm. Mhm. Koro next mm. nafwenyo maber ni an kiya uzenge eh? kiseya uzenge achako fwenyo ni kara koro ager dalana hmm? eh?
eh. igero dalani eh, koro adwa nago matek mm. eh. koro kamane kaka ji dak mm. e pinye kaniseya usenge tijoina eh. eh.
dong kaseya usenge mm. Ema koro chuno adhi agolo diel achiel. Iwinja maber. Eh. Eh.
Ma diel achiel utiyo go. Boyeta.
Boyeta. Wuda wase. Mm. Eh. Abiro gi diel achiel. Eh. Makwayo go ng'wono. Eh, bagira ya. Abiro gi diel achiel kende makwayo go ng'wono. Kik iluong na dau. Eh gira. Kik iluong na wayu kata. An bono ne matiba moro ni samro. Eh. Iwinja maler. Mm. Eh ne matiba moro ni samro. Mm. Mm. Koro e ang'o mono dhi otimore ma kasto koro iweyo iweyo boyeta tidhi idonjo idonjo kodongo swag. Gimomiyo ahero dongo swag mm. wach maler. Mm, mm, ang'o mono tim ang'o mono miyo koro weru gi diel achiel. Ka diel achiel emiya kibiro kodongo. Gino ka wacho an ang'eyo mm. koro gima timre en ni ane ng'ama okoni na timoni kama eh. to timoni eh. eh. okona ni ane abro timoni kama mm. udongo swag matiyogo unokona ni ane mm. abro timoni kama utimona nyaka kawuono Manyiso ni temo wacho ni odongo swa kowacho to timo. Yes. Ah, oko en gima owacho to to timo. Eh. Bas sani koro wan wabatiso dongo sel duka iluongo ni dongo swa kowacho ke timo. Mhm. Nikech gima notimo Gima owacho notimo. Gima nowacho. Mane gima nogola ka buye. Gima nowacho ne bongeza. Mm. Notimo nyaka mm. sani eh, kama. Ingeni mano ngami pimo mana gi Yesu. Yesu miwinjo ka chili alwacho, "Eh, gima notimo na. Gima na akwaye." nomiya ka ji onge to kabi kono ng'ato chaki tim na kendo koro kidwaro wuo nyang'eya ok anyal pengo eh. odongo ok anyal pengo mm. eh.
to koro eh? ah, aneno ka e wende mang'eny mag odongo mm. in ema chal gi michogenya dikwa lwe siri ni ei jok modongo tiyogo in ema oherie moloyo jogo jogo
odongo ohero joge motiyogo te mm. iwinjo onge ng'ama ok openge Kwano luwore gi serious ma. But in chal ka gimo area ahinya. Odongo odongo ohero joge te mm. motiyogo. Te. Mm.
Tawinjo ne daga mabongisha, daga matin bongisha. Gimo miyo ka nyaka ang ne choga wudu wuora. Eh. Nikech dong'e ni piny dumburu koro go men base no. Koro in emi kwe piny sama piny dumburu. Mano mano dier. Mani mori penja. Bongi. Tapi era. Nyakwaro Bonge nyiero sa to wacho kanyo ni ei Bonge ayudo kiriek ma onge nyaka monge nyaka somo typing era. Ah. Owacho ni iriek Bonge wan ing'e gicha notamo somo in ema idhi some. Ah odongo ero joge onge ng'a onge onge ng'a mopingo. Eh to koro nitiere story moro madhi mbele ma mano to apani jomoluorigi te rito mondo owinj gini mm. en siri mane en eh. siri mane mini wuondo go odongo ma ji wacho ni ni bongeso wuondo odongo eh. koro gima dhi mbele eh. ni ji wuondo odongo gima dhi mbele en yani mm, mm. wach mane awuoyo gi ng'at achiel nono an miwuo kode no problem lor ko ai kila ng'ato wuogi mondo awuo mm. Wach ma luoro ni goro. Mm. Dog idhi sikul. Mm. Idhi sikul. Yeah. Ichake klas achiel. Eh. Mochopo nyaka kuma koro itegno. Mm. Mano dong' en adier. Yeah. Sikul kanyo nitie ng'ama ringo mm. gi ng'ama gi ng'ama en ogo mana mipira mm. gi ng'ama en oriek mana machiel ok ba ok bae ok bae mm. e sikul kaka mm. koro wuod wuorane mm. luoro dibor mm. in dong nitie joma ringoga mos mos maluor nyaka di piero ariyo gang'wen eh. wuod wuora kosariam e eh, tema jopiny gombo ng'eyo niya eh? luoro diboro ni en yani en luoro nang'o iluoro nade to pap nitie gol nitie ma kata kigo mpira kigo ndugu gi penalty nitie kata ta yo penalty kuloyo to loyo kokoloyo to loyo manyiso ni en ng'we En aena ng'wech, yani kaka hey, dong en ng'wech kata mpira kigo to nyaka iringe e pap kanyo no. Oh. Hey.
Yani jomoko jomoko no kwinje. Eh, jomoko no kawe mara. Mm. Oh. Hey.
En ne kodi winjo maber kaka kodi. Acho complain mang'eny.
Eh. eh. Ne.
Complain. En loro dibo tene ni ayiwo kodi idhi e pap. Tilwar samori owacho ni ok ochuno ni ringo matek. Inya ringo ringa kata mos.
Jogging.
Jogging, jogging. Eh, goro goro goro ne lugino. Gimoro gimoro masimbo. Une dhano kawo ga gimoro marach. E tai moko nego bed ni kawo. Omari wuon nyagina ni kondani kilifi. Mzito.
Ayie kodi. Mm. Eh. Bas.

Bas, bas, eh, bas. Sawa, eh. Bas, koro. Awinde maber. Nitie penj mana penji lakini niwe chikore mama tin. Eh. En miriambo mane mini wuondo go dongo. Wach mar miriambo mm. ni na wuondo dongo. Mm. Gima ng'ato timo mm. onego bed ni elewa eh. eh. Gimoti? Motimo. Gimoti? Mm. Gimoti? Gimotimo. Mm. Koro wach mar miriambo mar ni kia ni tim kama. Mm. in gi dhako mm. bise kendo mm. sawa no problem wan waonge wach gini en gimoro achiel ma pok odwaro yudi
DJ wacho ni mosina mogeza DJ Rich DJ Rich the crowd mover odayo nango DJ gini gini mondo wuwe the crowd mover bas koro we we apenjie in kaka japiano kodongo swago un jopiano ma, malaw adek donge wan ang'wen un jopiano ang'wen wan jopiano ang'wen eh. eh.
koro ka, ka, ka, ka un jopiano ang'wen eh. dang' ikone jogi ni in e jatend jopiano go koso ere kaka ere kaka udhi muraem ji ang'wen gi eh, ere, ere, ere kaka upange ji ang'wen nikech ing'e ni samoro iyorruok nyabede ni an ma kanya goyo no an ma gini an ma chako an ma ji winja e, e an ma ji winja kasi ngeni jo piano be koro ingeni unji angwen unji angwen but ngama ji ongeyo en ga bongi bongi sa bongi bas kora da duoku maber eh. wach mitemo penja no mm. gima do wacho eh. wan waerre mm. Wate nikech mm. kata ero wach pap nipenja mokwongo chien cha mm. nipenja wach pap mm. gini en team work mm. iwinja maler yeah. hey. Eh. mm. koro wa, wan e team adi achiel wan e team achiel no? mm. hey. Eh. mm. Hey. Eh. koro iplay part ni kinge mm. maber nego midfielder tego mm. midfielder kinge mm. ni defender mm.

Aseduoki.
Nyakwaro mogi mana kaka winjo no endo ing'ama kore kodwa nyamero paro ni ni wan e dala mar Sindo kaka ineno no endo mm. kendo kawuono wan gi Bongisa Bongi yes, uh, ah, mane mane luongo ni the official pianist mar Odongo Swag mwenyewe akoni ni kopo ni in Sindo in mm. Gingo in Wegra Inyandiwaro, tafadhali Magunga, Takawiri, uh, Nyatoto, omera ne jogi ng'eny, jogi ng'eny. Kata kopo kata kopo penalty iwinja winja ni nyalo gombo biro to inomo. Chunya na gombo mondo ne.
Wan wan seldu.
Wan seldu kendo kaka neno kaka ne waya ya interview kane pap to wan wachako live. Eh, waya yani pap to chako live. Kodi ngeni zamuri nya wacho ni anang na donji sangwen. Ang ne yud ka koro kwa yudre. Sechegi, sechegi ema kori nyalo yudwa. Sechegi mi nyalo wuwe kodwa. Sechegi mi nyalo neno bongise. Koro kopo ne ti idwa neno wa, idwa neno ri live, idwa ibiro ti donjo donjo kamera nikech wawe wawe space maduong seriously. Aneno kacha ka DJ DJ

Otieno ka uliut na maber malich mapoka. Otieno nyaka menya karibu sana Otieno. Otieno. Otieno nyaka menya. Ingia ndani. Ere go nyeri piny go bana. Otieno wonyo yogo.
Otieno wonyo yogo. Obiro eh, wache kata chiel ariyo de. Iluongo ni Otieno kukula kwindi do Otieno karibu. Eh Otieno. Otieno gombo ni jaka menya kanya we. Otieno.
Otieno. Yes. Ah bongeso luonge kai. Iri tima ngoko dongo swag. ya ne jopinya niluonga ni Otieno Jakamenya kata Juju Otieno mm. an atiyo godongo watugo piano wan gi Bongis oh in in piano eh an achiel kuom jo piano e young man mawacho eh mm. ta oh, ingeni ingeni eh, jopiny jopiny jopiny ong'e mane ti Bongi mm. e bongi mm. e, e, e, koro ing'e natemo penye ni to ere kaka ugine ke samoro ywaruok pok obet kanyo ni bwana bongi ni ti odwa taj mang'eny ahinya bwana ma uh ah. -huh. eh. mm. Ywaruok onge. Un sawa.
Wan sawa.
Eh. eh. Koro koro manya mo wa. Piano ka ngane sinia. Ngane to ngane to nie boya. Eh. Ngane hani machako ngane to tieko. Ere ka kutime. Okawa wakawa marom gi jatendwa to gi wan be wabegi kaka jopiano onge ng'ama ocha wadgi ni ng'ato duong' ne wadgi. Mm. Wan wan kaka wan. Eh. eh To kopo ni sani jathum moro maduong' nyalo luongi to wacho ni bwana yine makoro adwa ni ilid na jo piano na. Mm. Ok inyal ringo mondo idhi bed jatelo kono. Ok anyal ringo nikech onge gima osechwanya koni. Mana diye vera. Awinji.
Awinji. Ni sani jathum moro obiro biro approach to koni omero ung'eny kocha. Ung'eny kocha. Bi achuli gimoro matin bwana mondo koro in ema ibedo nyaka jotend jopiano. Mm. E bongi. Eh, to iringo kode gari to watieko ka thum. Iwe eh. nyithindo go chago to watieko ko. Hapana, hapana.
Eh. Mano iringo maga ndie gimogoli kata uchwanyuru gi mdosi mm. kata ka winjruok onge lakini ka mm. pok aneno makosa kubedo wan wahero
to otieno jakamenya kapok nibiro ka nyiso ni imbe nitiyo gi jothumbe moko in itiyo gi jothumbe ana

jakadongo
ing'eya jok man kage giwinjo gidwa ng'eyo niya mm. en ang'o ma jothum timoni marach momi isebedo kiwe jogi te mm. tibiro mana kumo dongo swak mm. gima timore marach onge eh. eh.
kosi biro kuma trend ah.
kata jok mamakwanokore gi trend lidi en ng'ama ji ong'eyo mm-hmm. ben en ng'ama ji ong'eyo fred en ng'ama ji ong'eyo makawili en ng'ama ji ong'eyo eh.
Nyakora mogi mana kaka iwinjono endo wan ka endi sindo kendo ineno ka wan wasepo. Mm. In fact wan wasepo ma koro kangi biro ni o mm. kodongo swago onge kumi bede. Mm. O kodongo swa kende kongo rumo. Mm. Koro in sani walando ni wan sindo ne wadozi. Ineno. Ineno. In imanyo mana pesa michule gate. Imanyo mana pesa michule gate to jakom wudu hure ochunge gi mimadho. Ineno gino. Ineno gino. Kasto ana chunge luongo an kawuono apogore an achung' e luongo kong'o jochudo to nitie an aluongo gine ma gichulo wapi makofiya bas kora kwenye ati ma iluongo ni iluongo ni iluongo ni iluongo ni seldu kendo ineno timni kaka duong' ako ni ji pod ng'eny babu ji pod ng'eny eh ma kata manu security manu security mar bonza yani nyaka bonza ni gi security no meja

Ng'ato wacho ni Omari, Omari kawuono sindo mit manane ni en mana ni an Kilifi. We luor. Wan go uma jaseme ma en to onge.
We mos jopiny matin.
Samos jopiny ne oyimre ume. Machori mbele matin bwana.
Kare ing'ama chogo mokalo. Ang'o sono imre uru.
Eh, an iluonga ni Lamek Kuda Hero kata Hero onge yueyo. An yes, an achiel kuom jawach odongo. Oh, wan teamwork kuom jwaji ang'wen watiyo kaka teamwork. Wahero mi pod ineno waka gi sani. Warwok kuom wathoth. Thank you. kori kang'iyi to aneno ka tin debed ni in e chogo
ngero moro wacho ni tin tin ok midekre eh,
joanglo kora abe imbe na imbe jogi osemadwa kikendi ng'ewe ni tin tin ok midekre kaki ng'ama eh, jatenda eh. kaki ng'ama jatenda

Oh, asatiyo gi jothumbe moko. Ah ah, tang'ati mujo piano. Yes, Ma imbe sitiyo gi ng'ato. Eh, nachako ka achako gi buyite koda wase kane wan gi bonge. Oh, ne un gi bonge. Mm -hmm. Yeah, kanya mana chako puonjra thum mane bonge sa chako puonja waya kanyero. Mm. Ma koro chako biro mos mos. Koro ngene babu upodi yero ngamo puonji mo pod yero ma koluonge ni nyathina biwa bele kama kama kama. Yeah. Pomde kama na kwatimo. Adwana adwana lock kamera mondo ng'ato konywa mondo o capture baba donge idhi konywa kama. Adwa ni mondo koro aloknu kamera ni endi mondo koro ah, mm. bas koro apani apani from there wabedo ngani sawa ujo maneno kanyo tafadhali mana daka moro matin kende daka matin kende mondo koro wabed masawa tafadhali be wamiwa uru thuolo matin wadwa ni ji te obed obed captured kik wabed jok moko ma uh, mawe jomoko Basi hapa ni kanyo sawa. Jatalami cho Richard Matini ndio inaenda nikivuka kwa Andre Matini. Thank you. Hapa ni Hello ba. Kanyo sawa. Kanyo sawa, kanyo sawa. Basi. Uni sawa kolo. Ara ukaji usadonyo kanyo cha endo marriage. Ngamani online nyalo miwa nyalo miwa nyalo miwa gi nyalo miwa simu achiel mondo wasom go comments koro nikech koro ok ane screen. Koro Bonge zaidi nya chori e chore mbele matin. Bas. Chori matin a a chori. Bonge za chori chori na kumoroga. Wan wase biro. Ngeni ne podi ne podi luongo ne podi wuoyo gi wuori. Eh. Koro ni wacho ni wuoda ni eh, wuoda wuoda hero marach. Mm.

Apache. Bas, Ramoko ma kijana. Dera yu. Ah, eh, jo piny magi mana se promote jothum mang'eny. Bi bi screen no make. Ase promote jothum mang'eny. Eh. Bongisa ma koro neno kaka milore ni. Mago joma e lweta. Ha? Obeda boy landlord. Ha? kipenje kuma oninde mm. moywe sani mm. an ema promote wanga jako lando biro ka sani mm. osegi kinya toto mm. mago joma promote yeah. obedo grace nyakindu mano ne weita mara e ba mara apromote mobedo dhano obedo ados jasuba kapod okia wer amiyo jopiny ong'eye onge jathum makia apenji jajo dalawa onge jathum makia kare an madong Adwa ni ani promoter tawero chiega tagolo thumno to amielo gi chiega kitanda wapi makofi yangu makofi tagoni eh. to kin jathum in jatemre jothum ang'e te adonka to dos ni chago ka pod kia wer to i i i i to wanyisi gimine jo bongisa suche ber kama eh. iseno wuoyi mumako stadi mar yesu ngi stade me ite kocha adha kristo tang stadi me iti mondo jopiny ong'e emomiyo iwero wende maonge kes ah, wende ne to onge kes wende ni onge kes pok oter kata gine ni bura
lworo ni boro chuonyo cha complain eh. to gifwenyo ni en ya teko ma chuo dok chien Bongisa. Il- Igo gik ma chuny ji dwaro. Eh, chuo nungo chuo chuo nyocha osetemo mang'eny. Gimuonyo nyaka moko ma yellow yellow ma green green ma blue blue. Ikoni hawa luore kata duboro kata ng'wen. Ok en kes. Be momiyo neno kiterou to kwer ni aa. Bongisa wero gimolonjo. Kawuono ka in ka. Go keyboard ne jopiny. Goye moingo nikech ng'eyo sube maber to nyiri richo. Ni nyiri dhuma gala gala. Ang' wana tiya tiya maber kaka Joyce Jabondo nowacho ni suba ber to nyiri. Eh.
Wangila kore winja. Awinje maber. En adieri ni chako ne ya. Ni jogi nyopoyi. to wagi poi sani koro wang'i neno ng'iye wang' kamera bongisi ber neno
ichalo nyara dole masungore mong'e gima gima ok ong'eyo tanyiso jodalawa e thum ka ji te ok go thum mawuog ma ji ng'e mm. kinyoka joma ji kia to bongisa ma nyasaye oketo mm. mano wuon odongoni Chieng' nowach ne ji gimomiyo nowuondo Odongo. Mm. Odongo to ong'e gimomiyo nowuonde. And ah, ah, adwa nyisi Bongisa. Awinji baba. En kinda mari emomiyo kawuono mm. ichopo kama ichopeni mm. kendo ji neni. Mm. In iparo inyalo chopo kuma intieni. Ng'ama oyae rimba

mm. ikelonwa gima ber mm. seldu king'iyo nyaka ng'eye mtoka osepong' ka mtoka ng'e mtoka ming'eni menye mtoka ming'eni oneno to eh. mtoka ming'eni eh. ne opong' hmm? mobed thich nikech bongisa kane odonjo chon eh. bongi wuod yoba orongo ma toke ka eh. eh owacho ni mm. oringo gi gari mool matin eh. do biro ka unene eh. omong gi sari present mm. bas full plus 100 aneno ka jose donjo ka endi ni eh, comments ni kama serious adona ka thuolo ni matin mondo asome comments achiel yeah. uh, bontija soba wacho ka chani umari mosina dokman Uh, dok mano kawo aneno ka uh, uh, nyara, uh, nyarawela wacho ni ere otieno wuod kamenya otieno wuod kamenya tafadhali otieno biare Oti, otieno oti, otieno awinjo ka ng'ato penji kaendi kasto mosna bokigeza kone ni adwa uh, adwa ochoga amiye pesa diba mano iluongo ni brian akeche Brian Akeche wacho kacha ni uh, odwa ni mondo ichoge okiani omi pesa di ang'eni ang' ni kaw thuolo mondo idwoke jaro soja uh, mako halo wacho ni Omari abirusindo jaru, uh, ah, abirusindo Jaro Soja Gor Mahia uh, eh, 001 uh, eh, karibu sana Jaro Soja wan wariti sindo kaendi wan wasedonjo koro ing'e kata kiwacho ni biro wan wasedonjo ready kasto awinjo ka Patrick wacho ni orne Pius Omudho mos uh, Pius Omudho Uh, Patrick Oro ni mos tafadhali kaw mos. Uh, Omari ler manade yawa en mana ni an kili, Kilifi bor da chopo bondi jasuba aneno ka ji pod ng'eny ka endi kendo comments donjo kama serious ma serious ma serious gima medo paro ni en ni kopo ni kore kidonji kia kuma wantiere guok man wacho ni mos na bongi bongi sa mm. Mano, mano, mano Samuel. Samuel wacho gimoro kanyo. Ang'eni ng'ama somo somo an wache matama. Isaya wacho ni Omari adwa biro kanyo sani un kanye wan kumiluongo ni uh, Seldu Kisumu Seldu ka Kisumu adier karamba semer wan sindo asewang seldu seldu sindo seldu sindo tafadhali wewe seldu sindo adwa ni adwa ni kapok watieko bongesa mm. akia ni be ine gi wach moro modong uh, mondo kasa introduce I introduce uh, uh MCs maka MCs masindo mono timo ne odongo swag promotion tafadhali uh, kore ka gi yae radio show kendo kani ine live kanyo kanwa cha kapa ni winjo ka gari ne biro uh, adwa ni gibere bede ready makwatieko gi jogi to gimbende uh, gibede introduced maka koro ng'ata ng'ata biro sindo to at least koro eh, unge unge jok ma umanyo nikech eh, gibo we nyaka namba gi kai koro ah. bongeza to kod eh, no no no japien achiel ne onge ka dog ne un jopien adek eh un adwa ni un kaka un ema kawuono ji biro mielu adwa ni ukaw thuolo ni endi lamek be dier nikech in e chogo otieno jakamenyo bed koni nikech in mana winjo ka ji dwari ka un gi bongeza koro adwa ni ukaw thuolo ni un kaka team Odongo Swag u invite joma biro kawuono officially to kasto Japiny eh, ok wanyalo wito. Masabiki
Japiny dhi wuoyo after this. Eh, eh, ah, oh, Japiny obi adiya. So team Odongo Swag tafadhali take it mondo ugine ka kasto koro wawene team sindo mondo ugo. Ah, ah un un un team Odongo Swag kuongo. An ja piny. Wan kawuono wan Zindo, orwako jopiny te madaher biro budhowa. Biuru mondo uwinj thum wamoru, mano e gima anyalo wacho.
Mana kaka osewachono, wan warwaku arwaka mathoth, wahero joherwa duto, joma pok omielowa gi joma osemielowa, wakawu kamoro achiel.
Iweyo Simba Luo, Simba Luo ok nyal ting'o gino. Simba Luo nigi mare ng'ute. Koro gima nyalo kono wazito wabed uru kaka ne wamoke to watieke kaka ne wachake.

an e kit ngimana asero dongo swag for now three years mm. higni adek kaluwega afuatilia en kaka jaherane yeah. to gimomiyo nahere mokwongo mm. nanongo ni pianist ne mm. en nerwa ah! mowade gi mama na mama ne iluongo ni bongi ah, ah. emomiyo nahere ahinya bende wuod oyoma ah? kama nonyuole minwa ah, ah. koro miyo ahero dongo ah. ahere to the brim ah. nikech gima ahere kamano hmm. ng'ama miyo ji ohere mogo mano ne nafwenyo ni mano neno ng'ano nafwenyo ni ma wadgi minwa emoyo nahero dongo Koro emomiyo abiro sida a Nairobi eh. ang'awo flight na king'iya apenji iya ya Nairobi ling' akawo flight na donjo Kisumo uh -huh. taksi ma saa abich mm. Eh. olwara sindo mm. kichana ni ka, ka area na madake gi johera na mang'eny eh. ana ni kobiro sindo ka arwak arwak anko mm. anko donjo kodonjo e lweta penje ni ong'odonjo e lweta anko dong'owan kodika Arwake ka an kodong' na an kodi ka. Eh wan. Donge donje lweta. A confirm ni. Abati. Ko nani e lweta. Manga masego mona no selu selu mana bi mana Kisumu. Anga mielo dongo nyaka piny ru. Koro anawacho ni arwako josindo te, josuba ni from Nyandiwa, Magunga, Kianyumba, Magunga, wapi wapi nyatoto. Gibi ka gimielo dongo. Ma wuodgi.

Koko imadh kong'o, madh pigi ng'ama goyie onge. Arwako ji te. Utamo maisha.
Utamo maisha adwa ni bongi koro miwa last word ka koro iwuok e kamera mondo koro wa, wa, wa, i, oh, in e Dokman. Ma fan. Do, do, Dokman wach na chuo kama ndo. Eh, ma e Dokman wuod Sindo mowinjo. Mm. No ae Roriso kendo no ase luorore wadhi ro. Mm. Wadhi Mbita, mm. Rusinga. Kwalando dongo swag. Mm. Sani koro wada miele nyaka piny ru. Yeah. Wan ka gomari nas. Omari nas da kunguni ni gichake kore kubni ariyo to podi chwako siti rungi. Omari chieno jemo ne mbele chiene mineno mbele mitiyo godo. Mm.
Koro warwako ji duto te jogo Kisumu. Dok man inyalo kono jogi ni ni timo ang'o nikech eh, jathum moro be biro gombo biro iwacho ni ija sound ija MC timo blag gik machalo kamano. An gi sound mabedo ayad. Ai!
kidwaro thum kopo ni dwa thum idwa riembo one akoni akoni kumiya ya sound kilosa rus oh idwa riembo dhako chwanyuru gi chiyo gidwa lando ibiri kawo sound kuom document ma document wudu si nambe Ime ine MC.
Ambe ine MC tayari. Okay. Awinjo ko ure wacho ni en promoter mose promoter ng'ato. Eh. Amba se promoter ng'ato kake Bonti. Bonti jasoba. Filo jasoba. Filo ja soba. Mago ya wuon mwasa tema Monteno siep kosindo na ka.
mara. Eh. Mantie winda dek, Bundu Eh. mwero go Sibna Dogman Mara.
sound.
ko- chor- ket machi- Manitie winda dek, Maboga. mwero go Dogman sound. Eh. Kendo nyaka sani kobiro sindo ka. Monteno Eh. mara. Ng'ama okwongo manyo mokwongo, En Dogman ema Dogman. okwongo manyo. Dogman. Kodwa sound, odwa go live. Eh. Imiye sound nono, onge gima ochulo. Eh. Sound cho nie gari kacha. An bende.
Eh. awinjo ka ji lando promotion an badwa chako promotion adwa ni kopo ni jachode ibira mira boyunga Oh, to gi kumo dhi ninde ng'ama dhi nindo ka mibiro go koro mano mano dong amba timo atimo maber ambe adwa chako promotion adwa chako promotion amira boyunga gi kumo dhi ninde ah, ok room kumo dhi ninde koro kata kata kara moro ema chielo to kot utek ni unya ninde eh ng'ama dhi nindo ka mimanyi bas koro mano dok man dok man inyalo wene gi namba ni 07 07 13 13 22 uh -huh. 66 66 34 34 eh mit mana tari utamu wa maisha wan wan waseko ni kuma wantiere wan sindo uh, ah, jomoko jopiny nowacho ni duogo ok koro waolru e kamera mondo uwach na achiel about odongo swag uwacho matin matin about odongo swag mondo koro watiegi eh ng'ato ang'ata nyalo wacho matin about odongo swag kaka ineno odongo swag baba bi achak kodi piyo piyo ikonwa ni to odongo swag ni iwinje nade bwana jothum giyudo tek bwana mabe ok inya kode ere kaka kineno ere kaka kineno godongo zwa giwinje nade wacha wacha diechi but giyani iluonga ni Kennedy Onyango Kennedy mong'ere ni Kizito eh ajasuba ka eh ma gweng'wa uh -huh. but Odongo Swaga en ng'ama ng'eyo uh -huh. ang'e from Kisumu yeah Kane wagocho gi jathum ma miluongo ni Bonte Jasuba. Uh -huh. Eh, Odongo but ang'e ni en ng'ama ber, mm. en ng'ama ohero ji. Mm. En gi luor makende kendo ohero jotich. Mm. Atemo ana wacho ni kinda e ng'wech, wambe eh. kone kuma wabire. Eh. Asante. Ng'ato ang'ata matieko nyaka wach niya. Ing'ato ang'ata mapok odonjo ka kisetieko iwacho ni warwaku warwaku seldu biuru miel koro wachu mano wa bas ng'ata ng'ata mosechopo ka warwako useldu mondo miel mit mana tari bonge sauda nyango jowi ngamachielo tafadhali ngamachielo tafadhali ngamachielo bwana donji donji ka onge to ka onge to onge dogi eh Babu. Wan wasebiro kaendi ma kama mbaya mbaya kaya sindo. Eh, wan, kama mbaya mbaya. Wan wasebiro mielo dongo swaga. Eh. Kendo midwaro. Eh. Ok na pesa mang'wa manyo. Wabiro. Thumbo dongo mane mamori kabisa. Oh, ango go Nyasembo. Nyasembo. Ya e Nyasembo, unge pimo diere Nyasembo. Da kora ango keto.
Wewe.
Ne mit mana tari utamo maiza. Ah, uh, wan gi nyiri mang'eny to pondo kapoko kono chuoge. Koro ma, ma, ma, ma, ma matin matin madwa yie matin madwa yie bire kamera koro uh, ing'at mono watch ne wan ka gi bongesa waduoko ni erokamano ahinya inyalo neno ka stage oseket kachacha endo gimoro amora is ready waromuru kanyo uh, seldu to kimwakoni ni kopo ni poki follow page ni poki i, i like pok isubscribe our youtube channel tim mano mondo iyudo ok wabilandonu ni wabiro wan wamoke moka eh wan wamoke moka wamoke ni pap Twasechako. Bongisa gone jogi oriti mondo ikon gi gibiseldu. Ahero jogi te kila mm. ng'ato mm. e kit ngimana. Mm. An ahero ng'ata ng'ata kendo agombo ni mondo ng'ato bende obede kaka kaka in eh, kaka an mondo oyud gimoro monyalo timo molo ni en olee eh, eh. to gine koro gima timre mm. sikul nitie mm. Iwinjo. Mm. School nitie mar pia. Piano.
Ah, bongeza pu eh, ya ma, mano is a good opportunity. Mano, mano school eh. an godo. Eh. Koro en en bodi ma gombo ni mondo mondo mondo mi ong'e. Ong'e piano. Mondo mi ong'e piano. Mm. Ondik namba no. namba nunoza ndiko chimane wana kinyaka namba ninu anwoya namba ninu anwoya nyathi moro amora ma nyalo gombo ni aya ing'ama dwa namba bongeza akwano ni adek mondo iikri mar ndiko namba ah, pod akwano one namba bongeza biro two namba bongeza biro

namba bongesa jokao ing'ata ng'ata man kanyo to dwa puonjore piano bongesa koro chiwo ipenjo ni to in gi in gi nyadendi koso pod in e pap nikech gi chun gi piny masani eh. ang'a maduong' eh. nyaka bed go nikech ok inya dak kendi e geto Alright. Alera, duoke koso ka duoke. Iduoke, agoni yero kamani ng'at mono sebedo koda. An iluonga ni Omari warom e YouTube, e Facebook, e TikTok eh, gire kumoro mora Omari Nash chieno jambo ne mbele anyinga mamit kabisa wacho niya ni dhako dhako yie miyo chwore alot to bende gi mamit nyadendi penja dichiel watiekiwa penja penja penja penja dichiel itieki nang'o ne
Mm.
Eh, no problem it will okay mm.
okay ginyinga iluonga ni Linet mm. anyasa kwa kwa bondo mm. koro wach samuja ka bongisa wach wach piano mm. ladies mm. be nyalo go piano ka ladies go chuo piano tanga tamo go da ko go ganga mawuoyi koro piano ma dang tamo go tiyo maber maber kende ma nyalo tiyo kendo shoni nyalo pong mana koro eh? ere kaka ni diyo tiyo ko idiyo tiyo ko
Anyalo miyi example, nitiere nyako ma onge gima okia goyo e thum ka. Mm. En achieng' nyarungo. Piano no kiteme go to gol. En ogo gimoro amora. Ma kata imiye drum set. Uwinje maber. Mm. Ogoyo. Eh, koro onge gi- piny masani onge gimoro ne ane. ni chwo ema timo gini nyiri ema timo gini gini wanywakre to wakonyo kenya wa to wadhi dong in kaka osewachono in gima itim donge nambane isekawo many donge isopuonji piano idonje pap wati wati mineno ni wati donge waradu kocha ingamba ni e facebook poki subscribe kocha dhi subscribe ingamba ni e youtube poki follow e facebook donge tim kamano bwana an kawuono adhana sindo enena enena mor miel gine odongo zwag mit mana tari utamu wa maisha baba e baba ai oyuech malago wuora akaw gini